एतेक पुलिस सब छलैया बिहार में आखिर सबटा कतऽ पार भऽ गेलै यार क्राइम पेट्रोल वाला सब पुलिस सबके उठा उठा के चल गेले यार एक्टिंग करबे ले रौ बाय किया एक्टर सब कतऽ चल गेलै जे क्राइम पेट्रोल वाला सब जे छै से बिहार पुलिस के लऽ कऽ चल गेलै एक्टर सबके कमी भऽ गेल छै लोग सब ततेक बाइकआउट केलकै ने जे एक्टर सब बम्बई छोड़ छोड़ के भाग गेलै वएह दुआरे क्राइम पेट्रोल वाला सार सब बिहार पुलिस के हायर कऽ लेलकै ये राव पाय जत्ता तत्ता शूटिंग करवा रहल राव पाय की यौ थानेदार साहब की हाल चाल अछि ठीक छियै ने अपने अहाँ यार रे भाई रे हवलदार करिया सलाम के ठोकते रे बिहार पुलिस वाला संस्कार बिसर गले सार बेचना बेटा कथी के सलामी कथी के सलामी मतलब सार सस्पेंड क देबो एकने तब मार भात खाई पर आफत भ जतो बुझली ना कथी के सलामी केने छै सार बेचना जनमल आब ओहुना हम ई रद्दी नौकरी अहाँके जे छै से छोड़ कऽ जा रहल छी अहाँके मुंह पर मारै छी ई नौकरी हम से बात ध्यान से सुन लियो नहीं चाहिए है नौकरी हमरा की बात छै रो बेचना बेटा एहन बकवास बोली किया होइ छौ आइ तोहर रो आ हमर टेम्परेचर हाई भेलो तऽ नाजिरपुर वाला बस बिट्टी में लऽ जाकऽ आ एनकाउंटर कऽ देबो सार है तू शांत रहना हम बात करै छी ने एरो बेचना आई मीन मतलब एरो करिया की भेलो रौ जे एना तू नौकरी छोड़े के प्लान बनेली है अचानक तोरा की भइलो भाई आ, हमरा जे छै से सावधान इंडिया में चोर के रोल भेट गेलै आब हमरा ई नौकरी के कोनो जरूरत नहीं अछि राखू अपन नौकरी अपन जेब में अच्छा अरे भाई बिहार पुलिस से तनख्वाह तो सावधान इंडिया के चोर सब के छे से याद रखब ई बात हाँ ऑफर तो हमरो भेटल रहा सोनी चैनल पर क्राइम पेट्रोल में पुलिस बने के मुदा हम बिहार पुलिस के दामन नहीं छोड़लिए एगो बात ध्यान में रखिया करिया नाजिरपुर के बसबिट्टी में ल जाकर एनकाउंटर कर दिए सार के है चुप ना ई बीच में कथिन टप टप टप बाज रहल छै तहन से सार के नाजीरपुर नाजीरपुर लगा के रखने जा रे कथी छै नाजीरपुर के बस बिट्टी में सार एक्चुअली सर नाजिरपुर में हमर गर्लफ्रेंड काली चरनी देवी रही है तो हम सोचलिए जे करिया के एनकाउंटर करे के बहाने ओकरासँ भेटो घाट सेहो कऽ लैतहुँ अच्छा से बात छै तू सार सब छपड़ी भेल चल जा रहा छै एक मिनट एक मिनट एक मिनट अहाँ अपन गर्लफ्रेंड के एखन नाम कथी कहलियै यो काली चरनी देवी नाजिरपुर वाली नाजिरपुर के काली चरनी देवी रे भाई ओ तो हमर गर्लफ्रेंड है यार लेकिन नहीं रहलो किया आब हम पटा लेलिए तो हमर भ गेले ने तक पैघ विश्वासघात हमरा संगे ई तो सरासर धोखा छै हे भगवान उठा लिया उठा लिया भगवान उठा लिया हमरा ने

ध्यान से कान खोल के सुन ले तोरा कहल खुना तो हम कथी सुनिए रे बेचना बेटा रे सार के हम दोनों के कहलू है सार के यह दुआरे तब बिहार पुलिस के ई हालत छै जता तता एनकाउंटर भऽ रहल छै ओहि दिन बेगूसराय में भेले काल्हि के डेट में मधुबनी में हेते ये एनाहिए होइत रहते मधुबनी से याद आयल हमरा क्राइम पेट्रोल के अगला शूटिंग तऽ मधुबनिये में होय वाला छै हमर जे छै से क्राइम पेट्रोल से याद आयल सर यौ हाँ कथी याद लो जल्दी बाज पछिला वाला बेगूसराय में जे खुलेआम फायरिंग भेलै ओ तऽ क्राइम पेट्रोल के शूटिंग चलै छलै राव बाय अयो सर काल्हि मधुबनीमे जे क्राइम पेट्रोलके शूटिंग होइमे जे छै से हमरा कहै छलै हेतै ने शूटिंग काल्हि से हमरा कहै छलै सार सब क्राइम पेट्रोलवला सब जे बन्दूक असलीवला नहि यऽ नकलीवला बन्दूक आब क्राइम पेट्रोलमे नहि चलै छै हमरा तऽ ओकरे सब पर आब शक अछि कहीं ई फायरिंग आ जते कांड सब भऽ रहल छै ई क्राइम पेट्रोल वाला सब नहि तऽ करवा रहल छै टीवी चैनल वाला सार सब टीआरपी के लेल कोनो हद तक जा सकैया ई तऽ बड़का समस्या छै यौ सर ई तऽ साजिश भऽ रहल छै बिहार के खिलाफ आ तब बिहार पुलिस बुते एकटा केस नहि सुलझ रहल छै आ ओ सार सब पुलिस के ततेक बड़ाई करत जे पुलिस वाला सब ई क्राइम पेट्रोल वाला सबके की जुगाड़ करऽ पड़तौ दया मतलब

आ बस मर्डर क दही एक नंबर एपुस- एपिसोड बन जेते रौ पाय नहि चाहिए एहन गर्लफ्रेंड जे छै से नहि चाही तू ही राख भाई तू ही राख ई क्राइम पेट्रोल वाला सबके खत्म कऽ दही तऽ बिहार से क्राइम अपने मुने खत्म भऽ जेतौ यैह सार सब उकसा रहल छै लोक सबके आ नया नया तरीका बता रहल छै मर्डर कऽ कऽ बचै के एकरा खत्म कर सब क्राइम जे छै से बिहार से खत्म भऽ जेतौ अपने मुने आउ। एगो काज करै छी सब आदमी एक्टिंग करै के बहाने क्राइम पेट्रोल भर में भर्ती भ जाइ छी बुझली आ सब सार के एनकाउंटर में उड़ा देब एक्टिंग करै के बहाने सबसे पहिने ओहि टकला डायरेक्टर के गोली मारू सार के ई तऽ मास्टर प्लान छै बिहार से अपराध खत्म करे के अच्छा सुन एगो बात सुन डायरेक्टर जे छै अनुप कथी नाम छै ओकर अनु अरे जे भी नाम छै हटा ओकरा हम अपने से गोली मारबो ओहि टकला के डायरेक्टर खत्म एपिसोड खत्म क्राइम खत्म पेट्रोल